people una welcome back to my channel today bb titan housemate juicy j him don come out come give e girlfriend wey dey call yvonne flower and him don drop a love note also phyna don vex give better wotowoto to ex fan no be say di claim say adibide no disqualify beauty na beauty for win di money ova phyna to juicy j he and yvonne dia ship still dey wax strong to be honest dia ship na one of di most genuine ship for di big brother franchise so far no controversy two of dem just loving each other and minding dia business di guy come out today to come give he girlfriend flower and He come come out, come pen down a love note. He come say, For why there is air in my lungs, I want you to know how much I love you and appreciate you. When a man they date you and he they actually tell you about his feelings, they tell you how he feel about you, that na person wey be say you know say they serious. If you dey date man, the man never open him mouth before, tell you say I love you, or I want to stay with you or whatever. Valentine una no dey celebrate, Christmas una no dey celebrate together, New Year nothing nothing my dear hmm, you need to check yourself that man is not a good person. Make sure say there is something he is hiding so better check well. So as people dey hail the guy how he take dey do a public display of affection and all of that, dey reassure the girl how much he care about her despite everything wey people dey talk for street. Some people come and still dey drag am say he no deserve to dey talk like dat say the sheep na just for gram the first person hear say hahahaha if you believe this concert then am sorry for you o why are dey so desperate for clout don't dey have anything else to rely on even if it's true must you post everything why trying so hard to prove a point. come put plenty laughing emoji. Juicy J and Yvonne wan really break up. That time wey be say they come out of the house, wey be say um, fans bring out plenty plenty story about how the guy take um, massage um, Jenny O Bobby that time and all of that when they dey inside the house. I sure say the ship for don spoil, the being won't spoil. the fight wey be say she and Juicy J get during Mmelly birthday party that time, e still no break the two of them. They actually reconcile. There's one thing wey be say if you dey fight with your woman or you dey fight with your man, una two get issue, una resolve am that day so that e no go um, carry over. That person come say, God, this fake relationship again? Tell them nobody watch the Yushiyesh YouTube. So for those of una wey no know, Juicy J and Yvonne dey actually have a YouTube channel. So if you be the lover of that sheep, try make you support them too for that side. Another one say Juicy don't chop mature pekus, in no one year word. Hey, hey, hey. The struggle is real. Where we take the shame our women for this country, it is very bad. That's why they see say most women once relationship break, maybe she and the man don't dey for years and her age don't go, she go don't dey fear say how ah, if this man leave me, how I go take up. Now they see say some of the women leave them like that for that age they go just go go kpai the safe age is just a number eh make una stop to dey dey shame people people suppose grow old if you no wan grow old tell God say make God remove you from earth if you don't want to grow old allow people wey wan grow old make dem grow old in peace absolutely nothing wrong if an elder if um an elderly woman is dating a guy a guy younger than her I no see anything wey dey wrong inside o as long as two of them love each other I go clap for them. I hope Jusigie no go lis ten to public opinion, he go continue to dey dey nice to a woman um time wey be say I see relationship wey be say sweet I dey always happy for dem I no be bad belle person so unto Phyna matter an ex fan of Phyna wey be say call himself Raku Im just come out to come tweet certain things wey be say make Phyna vex. According to him, him dey claim to say na um, Beauty suppose win the show had it been um dem no disqualify her. Make una take note to say right from time when um even during the Lekor time when dem disqualify Erica, people come out say had it been dem no disqualify Erica, Erica for win. Dem come go bring out the voting chart from week one, come realize say Lekor has been topping the chart from week one even when Erica was nominated together with him. later dey come we come enter Messi Eke own, Messi Eke dey say because um Tasha comot na im make Messi Eke no win now dey say na because Beauty dey disqualify Beauty na im make um Phyna win. So the guy come come out come say if I am being very honest and keeping it at hundred percent if Beauty to Kura was not disqualified in the twenty twenty two hashtag BigBrotherNaija season she would have gone on all di way to di finals and really win it she was clout and still clout no oda housemates really stood a chance wit her dem no mention phyna name for dis write up but phyna come out to come put her mouth inside it's like she just dey di tin i no know how she take dey monitor all dis tweets me wey be even wey dey even carry news i no dey monitor all dis tins oh but she was not tagged in dis in dis particular tweet but somehow she see am immediately start to reply He come come come say una don still come with rubbish una go just dey set people up for drags over lubbish you are someone I like o but not mash line let bygone be bygone una dey wait till I buy gun baby girls are making money in our various areas of life love and light. Person tell me talk say him I go wake up one day say bygones make let bygones be bygone for where him beauty matter dey I go say na lie.

which pays you i guess this controversy also pays you otherwise why even engage this post another one say phyna would have won even bryan had more fan base than beauty very true no get as beauty wan even become um second for that um season fan base no plenty like that no whether the thing go still plenty o i didn't mean she still dey but that period wey be say she comot bryan still get fans pass her that time another person come come say phyna leave dem even the ajaero knows the truth that no one and i mean no one was a match to phyna during level up season so heras continue to be delusional people that thought beauty would have won within two weeks in the house are the same people that voted tinubu and they are the real problems of this country what a joke we wan talk about people wey vote tinubu I sure say e go be Phyna fans um so let's not even go there. Another one come come come say Phyna would have still won, Ekong would have still won if una like make una argue from now till eternity. The only disqualified housemaid that stood a chance at winning was Tasha. You can also come under my comment to cry. Come still come come respond come say I still I see till now dey still pain in your chest dat am di winner of twenty twenty two and will win again if I set foot in a house again shey na you will not win again if you step foot in dat house you will not most of your fans dey don migrate go ilebaye camp most of dem dey don desert dey don escape because dey no fit continue to dey defend defend every um two eke market days abi na wetin Oshiyeke wey be sey her fans still love her, she no fit win all stars, na kon you wey be sey your fans don escape leave you, lai lai if you come back you no go win, you no go even reach finals. My own be sey dis peace wey be sey she and Beauty don find so I hope it last um make e no be like di one wey be sey Messieke and Tasha come on for interview cry finish hug each oda, we kon dey see two of dem again dem dey fight online, so e good like dis, I hope dis peace go reign forever, una take care una bye.